Jaduong' bi wuog ineye. Eh. Wuog ineye guma guma biseneno guma timore e Facebook ka. Ito Facebook e ming'e monde sa apar gariyo sani e mondi ah. bed e Facebook. Facebook kanyo to kora ang'o maber? To kibed piny ne guma timore e Facebook. Ni gima ber mane manyalo loyo gima tere iye e Facebook kanyo.
Kar wabed e Facebook. Ah. Aona pami nyako ni e. ineno gima ting' e lweta. Iweya gi sim Motorola iti kawo pesa na masiko kaka ne ot ago mjengo matek kata matek. Iti kawo pesa na idhi nyiewo sim maduong' ni. Dong' sim to in ema ninyiewo na. An ema nanyiewo ni. Be nagolo pesa e mfuko ni. Dong' in ema nikona ni idhi nyiewo na sim. An nanyiewo ni sim an jaduong'. Dong' in ema ninyiewo na. Nyawa giri an nanyiewo ni sim. Koro ng'ama nonyiewo. Dong' in ema ninyiewo. Lor Facebook mineno nitie no oko. Facebook Kidwa okanya na kow- donga ni akow- mana akow- yawe kendo ka Mama kawo. mineno ni. Donga ni mana yawe gi si gi lainda. Nyawagire, awacho niya, an an e chuori, ok ni welemo koda wach kaka inidwa lemo koda. In dak ine gigi mari ka ntiere gi. In ineno ka in gi gigi. Nyaka ibed ng'eyo ni sama wuoyo kodi nyaka iti gi wiyi. Lor ae Facebook oko. Facebook to ok anyal yaye. Ok inyal yaye. Ok anyal Wacho ni yaye. ok inyal yaye Facebook. Ok anyal yaye. Pesa iko na gimoro ni iye ka. Kwani nikelo gimoro ot kanyo ni iko. Mane kaka inya duoka.
Nikelo Yawa giri ga afwenyo ni gimoro. mane kaka inya duoka an jaduong'. Achiew gokinyi ka an gi moral nawe nadhi yudo tich moro ma kata ngas ne lwar koda lwar piny dhoga dong' gunda. Yawa giri afwenyo ni mane kaka iduoka. In idwa ni aduoki nang'o? Rita kanyo wa.
Ei, Rita kanyo. ei, jogi te matimo madongo. Koro giketo Raila e- Apenjo ni ma- mane kaka inya duoka mamani? Mane kaka iduoka? idwaro nang'o? Ah, Mane kaka iduoka?
Idwaro nang'o? Sitie nang'o? Auna pami iginie.
Sani wang'i chikore. Nyocha goli dala uka gi- gi- irumo maka ichalo kulunde. Sani koro ne aketi ibedo machwe an jaduong'. Sani iduoka kaka kinge. Ya mondo agiregi.

Chiembu Raila.
e ma dhi- Raila. Raila ma dhi Raila, bedo. wan jodongo Raila.
Raila ma dhi bedo Raila dhi bedo jakata. ang'owa? Kata. Chieng' jakata.
Chebukati. Eh, Hey, ang'o ma dhi chiemo mage ma dhi chamore kanyo? wan gi ring'o dong neno ka ineno kichielo kae. Ma ringa kuota, ing'e ni wang'a gi be tinde ok nen. Ah, Ng'i nang'e ne ma noneno ka onyago ji. ateda bende nitie koni An e jaoda mano tiwacho gima ber. Onenge ka Aya, wana- wang'i ane ang'i wa- pesa wan- moro ka wan- idhi los na. wana wa dong' neno kochung' e bur Anene.
Eh, jogi be matimo madongo Ing'e ni kanya wagire many na koti moro ma fain. Kisemanyo na koti koti moro ma nyaka- fain. koti nyaka Ambe twang'i. aduoge bere bere chuori wacho ni tin Eh. monde weteni wacho ni chuori tinde lere gweng'. nyaka iki nyaka iki Eh, Nyawagire adwa koni gimoro achiel in ing'e ni namanye amanye iwagire Ing'e ni in kata manye iwa gire. Wanyisi ni ya. Ang'e ni nichandori kimanya. Wanyisi ni kata Kevin mineno cha be nogombi bende. In iwacho Kevin to richi toto. To ineno Kevin moro ma iluongo ni Kevin Jabishop, ya Bishop Okinda. Eh. Nodwa gombi matin to ing'e ni nomaya in. Dong nopok Awe bedo ni nokol. amba jaduong' ma chap chap. Nokol. Ya nyamara donjo. Inero nokol.
No, no, no, no.